I margue au vilatge gardés a mes li color de la mana de Fanfan e Guilherme per onorar la manadièra Dichola grande dame de Camargue. La jove parisenca, venguda viure en Camargue pichòta, ne tombèt amorusa. Trenta ans après sa mòrt, lo pòble de Bovine li ren omenatge. Lo son di galubè e di tamborin, di zarlatenco e di gardian archivau se recampa per una fèsta bèla. La comuna e lo comitat di fèsta an organizat una messa en provençau, la benediccion di chivau, puèi li discors, seguit d'una rosataia de dos abrivada e l'après dinar una corsa camarguenca. Qu'ei ben conegut Fanfan Aguirre, me qu'a corre era picitè, eth hèsmi gran, a l'Enèu. E venie veire si di companha e venie dire bonjour a ma gran, mon gran. Ai fait un livre en 1986. Avie l'intencion de faire un livre per mi filha. Perque mi fi, mi dos fi amavan lui, la Fonfona èra di, èra una princessa per elli, perque quand avián tutti dus, me Fonfona quand la prenèn, la prenièn per anar a veire una cosa, me racontava tota, tota sa, sa vida, si, si souvenir. Ei començat per, per fai un libre e de son vivent. E aquò èra, ei dir, ei pensar que de son vivent èra quicòm de bèu, per de qué, quand ei escrit lo tèxte, e s'ei anat veire Fonfon, ei dir, aquí, tant Fonfon, ei escrit aquel libre, aquel tèxte, aquò o plai o plai pas, e l'a legir, e va dir, ah, aquò es bèu, alò aquò fai que lo libre es espelit. De Fesquiar qu'anave soventifés a Pravièi, prenié un albòm de fotò e me racontava, e me li fotò, me disié ça qu'aviei fat dins sa vida, dins sa jonhesa, de qu'a èra aqui de gent, si grand, si cosin, si cosina, tot aquò. E aquò fai qu'ei conegut la familha coma se l'aviei vista. Lo Grand Guilherm, la manada s'es creada en 1920 en una associacion eme Grand, eme Jean Grand e Guilherm e la familha Guilherm. Jean Grand avè comprat lo mas de Brun per resaupre li biau de la manada. En 1956 Fonfon decidè eme Jacques de se separar de Grand. E es coma aquò que qu'a espellit la mana de Fanfan a Guilherme. Quand a comprés que li gents anava construire des usines e tot aquò, èra pas contenta, segur. Quora lo gas a decidé de faire, aviá decidat de faire, de plaçar de gas dins li pradarie de Buchilha, aquò l'engrunèt mai que mai. Aquò fai que nos an, en 1981, me soven fasié signar de papiers per contra de peticions per fòra parar li fòra parar li prat d'Ucchilà, fòra parar lo prat d'Ucchilà, li biòu, li civau, tot aquò. E me soven coma que sa cosa sa cosa èra ièr. Fanfan morigué en 1989, aquò ja aquò fai 30 ans, aquest an. E l'an d'après, en 1990, la familha e la nacion gardiana e lo conse dei marga decidèron de faire una jornada per l'onorar, la jornada de Fanfan e Guilherme, e es per aquò, des de 1990, des en pièi, utilizant lo primièr de març, Lo primièr dimenge de març es la jornada de Fonfona. E i disié d'ailleurs, e disié tant Fonfona, avètz fach quicòm de mai que lis autres. Es pas que, es pas que vòle, que vòle aflachir lis autres, non, mais avètz fach quicòm de bèu. E risié, quand disèra aquò, quand disié aquò, me disiá, oh, se lo disèsses coma aquò. Sa vida èra matrassada per la guèrra de 1418 e son grand amor èra partit e pièi donc me disié, ben, ei agueu dis enfants e mis enfants son li biòu e li cibau.

Mon paire Jacques e mon oncle Armand son venguts trabalhar me font fòna joine. A 17 ans, un que congom aquò, e an passat tota sa vida trabalhant per Fonfòna, per abarrir li biòc de Fonfòna. Mon paire ère baile e i avié entre Jac e Armand, sabien toti dos se que volie l'autre e tot se passava ben, a mai me Fonfòna. Fonfon avié leissá la manada a Jack e Armand en ie disent, S'apellerà, ie dirés totjou, la manada de Fonfon e Guilherme, tant que sieu vius. Pièi, ieu l'airé presa, vese pas perqué o ieu chanjar lo nom, Tot lo monde sòu qu'es la manada de Fonfon, tot lo monde sòu qu'es les espèli que la manejon e vai ben coma aquò. Hubert es nascut a lhèu de ja 40 ans e ère revengut, ère revengut dins la manada, perque pendent quauqui temps sieu anat trabalhar dins en informatic e revenieu a la manada, es nasqueu dins Libiòu, aquò i a agradat e m'a dit que avia enveja de gardar la manada e eu tanben i es pas vengut a l'idèia de chanjar lo nom. Per la cursa de ièi, Libiòu que. De coma li vei Hubert, puisque bòr que ara es eu que monto li corsa, un o dos que se son fa conéisser e lis autres que li sèn venir. E deurien èstre per aquesta seson li biòu que faràn parlar d'eli. Balaire, pudi biòu ben enbanar, responi sollicitacion di rasetaire, ajudar per li viraire, d'ancian rasetaire que lo meto en plaça per li raser. Lo biòu seguís juscos i barricada e s'engatja eme de cò de barrièra dangerós. L'aire de Carmèn recompensa balaire. Lo biòu se'n torna au Toriu, guidat per dos simbèu de biòu acostumats d'o faire. Lo public s'es regalat.

e le privilège d'avoir connu cette grande dame de Camargue. On pouvait souvent la croiser au détour d'un chemin, à proximité de sa propriété à Pravièl. Me plai a vos imaginar que vos camprens, vòste chivau au mitan dis enganha, i costa di gran num qui, comme vous, an creant l'istòri de la Camargue.

Bèh, si è la trentièma e ave peu veire qu'i a mai de monde que l'an passat, e chac an i a mai de monde, per nòstre es quicòm que nos fai plaisir, vòu dire que d'ont mai vai, d'ont mai i a de gent que ven o s'interèssa a aquela fèsta. E darrièrs aquò i a Fonfòna, me i a nòstre tradicion. E aquò de veire que cau de qu'i age de gent dau mai de mai que se n'interèssa, prova que si nos ocupam un pauc mai, poiam arrivar a ce qu'i aguèsse tres cò de monde coma aquò, per de qué pas? Per de quò aquò es nòstra cultura, es nòstre racina, es quicòm, es quicòm qu'avèm. Qu'avèn dins la pèl, coma disèn ici, l'avèn dins la pèl perqué avèn après a parlar aquela lenga dins la carrièra, es pas s'ei pas anar a l'escòla, ieu e tant d'autres. E qu'an parlan, aquò nos fai plaisir a vese que aquela lenga se perd e aquò es mon desespoir. Aquò. Me aviei dit, avant de morir, vas faire un cercle, coma fasián avant, coma per exemple la puntura de l'aiga morta. E crese que jo i agueu de monde que se venguèren per la prene, me siei vraiment trop ocupai per lo temps, voilà. Sinon morirrai en aquel regret de pas aguèdre transmis aquela lenga.

Lo mot qu'aimem lo mies es amistat. Lo mot que m'agrada pas de tout es òrre. Un cò de còr es fonfona.